Karmenu Bonavija ħabrek fir-riċerka dwar bosta aspetti, fosthom dwar Mikiel Anton Vassalli. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Patri Silvestru, Ħu Karmenu, sabiex jgħarrafna dwar din ir-riċerka.
Karmenu twieled fl-1929, il-familja tagħna kien kienu joqogħdu Ħaż-Żabbar u huwa t-tieni li baqa' ħaj fost l-aħwa. Però minn Ġorġ il-Kbir li kien disa' snin ikbar minnu tgħallem ħafna. Il għaliex meta Karmenu beda jikber, George kien ġa ġuvinott il-Leceo, dik il-ħabta ma kienx komuni ħafna li tfal studenti mod speċjali mill-irħula kienu jmorru il-Lyceum għax in-numru kien ristrett ħafna, pero kienu George kien irnexxielu u mill-ewwel kien deher midħla tal-Malti u ta' dak kollu li kellu x'jaqsam mal-lingwa Maltija. Beda jikteb dwar Vassalli għeluq il-mitej sena mit-twelid tiegħu fl-1964 fil-ġurnal Il-Ħaddiem. Imbagħad kompla bil-mod il-mod jidħol iktar fil-fond dwar aspetti differenti storiċi lingwistiċi mill-parti storika, karmenu l-lingwistika ma kienx eh, profond fija, kien kellu bizzejed biex ikun jista eh, japprezza eh, dokumenti oriġinali ta' Vassalli, il-publikazzjonijiet tiegħu, eċċetera. U Vassalli beda imbagħad b'xi sejbiet importanti li huwa sab li fosthom ta' min isemmi almenu tlieta l-iktar importanti. L-ewwel waħda hija kif nafu Vassalli tilef il-manoskritti u l-kotba kollha li kien ġab minn Ruma meta ħarqulu l-librerija Fi Triq Mamo l-kotba kienu storjati jew miżmumin tajjeb għand żewġ sijiet tiegħu u allura meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi, il-ħtieġa ta' l-iskrataċ u l-balal, naturalment l-iskrataċ b'karta apposta ħoxna, dawn il-battaljuni Maltin, kienu qegħdin iduru għal kull fejn kien hemm il-karti, karti ħoxnin, l-atti notarili, anti n-nutara, l-arkivji parrokkjali u afqu bnadijiet oħra. 20 sena wara, fi żmien il-Gvernatur Hastings, kienu għadhom sejrin isiru it-talbiet biex jitħallsu il-ħsarat li kienu saru fil-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi. L-Ingliżi bdew iroddu lura xi ħlasijiet lil dawk li kienu sofrew. U Vassalli pprofitta ruħu, għamel it-talba tiegħu li ma kinux jafu biha, jafu biha jiġifieri l-istudjużi f'dik il-parti tal-arkivju kienu għadhom ma daħlux, U Karmenu kien irnexxielu jsibha. U minnha dik il-lista ta' mit-talba tal-list bil-lista li jagħmel tal-kotba hekk irnexxielu jsibu l-lista tal-manoskritti li Vassalli kellu li kienu tant għal qalbu u li kienu kollox għalih. It-tieni ħaġa kienet it-tieni skoperta ta' Karmenu kienet il-ħidmiet kummerċjali ta' Vassalli. Forsi wieħed jistaqsi imma x'għandhom x'jaqsmu l-ħidmiet kummerċjali ma' studjuż u ma' professur it-tip ta' vassalli. Għandhom x'jaqsmu ħafna għaliex minna dik eh, ġie infassal l-għajnuna li vassalli seta kellu biex jippubblika ikompli jistudja fil-snin li huwa dam Ruma. U hawnhekk għandna eh, interessanti ħafna. It-tielet skoperta, fejn kien jgħix Vassalli Ruma, u billi Vassalli kellu kwistjoni ma' dawk li kienu jibgħatulu l-qoton biex ibiegħu lejn Franza b'mod speċjali u partijiet oħra tal-Ewropa, allura hemmhekk ta l-indirizz lil min kien irid jikkorrispondi miegħu fuq din l-aspett ta' negozju fil-ħajja tiegħu. għand l-Avukat Giuseppe Pace fil-Palazzo Spinelli ġewwa Pjazza Venezja. U allura hemmhekk għandna l-indirizz eżatt fejn kien jgħix. B'hekk imbagħad Karmenu kompla daħal iktar fil-fond biex jara min kien dan l-Avukat Pace. U kien ġie eżiljat minn Malta dan kien tista' tgħid favur il-Rivoluzzjoni Franċiża u l-idejat tagħha u allura kien ħabib ukoll ta' Vassalli b'xi idejat li seta' kellhom jaqblu. U hawnhekk Karmenu skopra eżatt minn kien dan l-avukat ħabib ta' Vassalli u rnexxu li jippubblika il-biografija tiegħu għall-ewwel darba. Imbagħad Karmenu kompla bil-wirjiet speċjalment wirjiet dokumentarji, u din kien għal qalbu ħafna. Jien ħdimt kemm kemm miegħu, għallimni ħafna kif jaħdem, imma kien irnexxilu jwaqqaf eh, eh, wirja dokumentarja kemm fil-Biblioteka Nazzjonali u kemm fl-Università u tal-Biblioteka kienet eh, mżejna b'diversi dokumenti oriġinali li qatt ma kienu dehru li kienu jew għand kollezzjonisti privati, anke xi manoskritti u xi affarijiet oħrajn, insomma, u allura dawn il-wirjiet ġibdu l-attenzjoni ta' ħafna biex Kemm mod speċjali qed nitkellmu fuq Vassalli, il-ħajja ta' Vassalli ma tkunx biss għax jingħad, għax hekk u għax mhux hekk, imma imsaħħin b'dokumenti ta' kollox.